اور آج دا ماشاء اللہ خوبصورت جیہا ولاگ کریسوں شروع سرائیکی کلچر دے پیارے پیارے نظارے خوبصورت جیہی جگہ تے کھڑ کے ولاگ کیتے سٹارٹ تے میں آکھیا ولاگ وی اپنا نال دے نال جاری رکھوں اور تہاکوں پیارے پیارے پیارے پیارے ماحول وی ڈکھیندے رہوں سرائیکی کلچر دے خوبصورت جیہے ولیج لائف دے نظارے تے تساں ڈیہدے پے یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا جتنے وی ساڈے یار دوست احباب سنگت دیس پردیس والے جتنے وی ساڈے چینل تے نویں نویں وزٹ دے ہن تے انہاں کوں مہربانی ہوسی انہاں دے اگوں ریکویسٹ ہوسی ساکوں سلیم کھوکھے آلے سپیشل پرسن کوں مریسوں سبسکرائب جلدی جلدی اتے تہاکوں ڈکھیسوں پیارے پیارے خوبصورت جئے نظارے فی الحال اساں صبح دا ٹائم ہے ناشتہ کر کر کے ریڈی تھی کے لش پش کر کے کھڑے ہاں گھر گھروں چلدے ہاں باہر کھوکھے تے کھوکھے تے چل کے کرینے ہاں روزی روٹی روزی روٹی توں بعد تہاکوں ڈکھیسوں وی لاگ دے نظارے۔ پیارے پیارے سرائیکی نظارے کیونکہ اوئر سرائیکی زبان ہے سرائیکی زبان کوں ہی افورڈ کریندے پئے آں کوئی اساں او نی کریندے پئے اردو کوں تیرا وغیرہ اردو وی ماشاءاللہ ساڈی اپنی زبان ہے زباناں ساریاں وی پیاریاں ہوندیاں ماڑی کوئی نی ہوندی لیکن ساڈی خواہش ہے اساں اپنے سرائیکی صوبے سرائیکی کلچر سرائیکی کوں پروموٹ کروں جتنی وی کوشش کریسوں سرائیکی ہی بنڑیسوں۔ اور انشاء اللہ تعالی پہلے وی ساڑے ویلاگ سارے سرائیکی اچ ہن سارے ویلاگ جتنے وی ہن سرائیکی اچ آندے پئے ہن کوئی ویلاگ اساں اردو اچ نی کیتا ویلاگ انشاء اللہ اردو اچ وی کریسوں لیکن تہاکوں ڈکھیسوں ویلاگ اردو اچ تھیا ہویا کیسا لگدے باقی امید کریسوں تہاکوں پیارے پیارے پیارے پیارے ویلاگ سارے سرائیکی دے پسند آندے ہوسن جتنے وی ساڑے کول سرائیکی ثقافت ہن سرائیکی ماحول ہن تہاکوں اساں ڈکھیندے رہنے یوٹیوب چینل تے اپنے ویلیج نظارے تے خوبصورت جے پیارے تے باقی تساں محبت کریسو اساں نال پیارا جیا کمنٹ کریسو پیارا جیا سبسکرائب کریسو لائک شیئر تاں تہاڈے واسطے حق بنڑدا ہے فیس بک پیج وی ساڈا سلیم کھوکھے آلا ساڈا فیس بک پیج دا لنک وی ساڈا بائیو اچ پے تھیا اتھوں وی ونڑ کے تساں فیس بک پیج تے جیڑھے ڈیکھنڑ آلے یار دوست احباب سنگت ہن گالھ ہے ایویں تساں سمجھو جیویں اتھاں ویسو ڈیکھ سکسو فیس بک پیج جیندے اچ جیڑھا کوئی یوٹیوب نی چلا سکدا جیڑھا یعنی کے آکھدے کے میں یوٹیوب کینی یوز کریندا یار او ساڈا فیس بک تے یوز کریندے تاں فیس بک تے وی اساں کوں ڈیکھ سکدے۔ پیج دا ناں وی سلیم کھوکھیال ہے فیس بک پیج تے وی وڑ تے باقی ایویں تساں سارے نال رہسو محبتاں کریسو تہاڈا تعاون ساڈی زندگی تے تہاڈا سوال تے ساڈی محبت رہسو نال نال چلدے آں باہر چل کے تہاکوں ڈکھینے گرمی دا وی ویدر گرم ہے اج ول گرمی گرمی کیونکہ گرمی آ چکی ہے ویور گرمی دا اساں کچھ وی نیاں حل کر سکدے تے باقی راہو نال چلدے آں کیبن تے کیبن تے چل کے ماحول ڈکھینے کھوکھے تے مس نی کرنا ولاگ ولاگ کریسو دلچسپ چسپ اچ ماحول ہے ماحول اچ سرائیکی ہے سرائیکی اچ سخاوت ہے ساڈی پیاری جئی اور چلو ساڈے نال چل کے ڈکھینے آں ماحول باہر دا۔
سنگت دیکھدے پئے ویساں بارش آندی پئی اے اور رات دا ٹائم اے تے بارش لتھی ہوئی اے سپیڈ تے اساں کے پیارا جیہا سین لے لو تھوڑا جیہا گھر بیٹھیا سے تے تے باہر آلی سائیڈ تے بجلی کڑکدی پئی ہے بادل بڑے زور دے ہن بارش دا نظام لتھا کھڑا ہے اللہ معاف کرے بھئی وڈے دے پے نا

لو سنگت آج یہ وڈی چیز آ گئی وے اے سارے ولاگ کے فرسٹ ٹائم میرے کو دیکھو اے ٹرالے والا آنا پہ بند کیا بن ٹرالے والا اے پتہ نہیں بہندا کدے پہ اگم بازار بازار تے اگم بند ہے پر ٹرالا بازار ہے ویسے ہی کہنا لیکن چلو حالی تک گدی آندے کو دیکھو کیا کریں دے اگا اے سارے واسطے ایک سپیشل چیز ہوندی سارے جلے گاؤں وچ یہ ٹرالے آون جے نا تے سارے حیران تھی وینے ہیں کہ ٹرالے آ گئے سارے گاؤں ہیں اے چیک کرو یہ بھی میرا سنگت کہ لو ہے لو بھی میرا کن چل دے پہ اگاں دا ٹریول دا ویلاگ کرنا شروع تے ماشاءاللہ پیارے پیارے سرائیکی نظارے تو کو دکھینے خوبصورت جے نال جڑے رہا سو تے تو کو میں پیارے پیارے خوبصورت جے سخر سرائیکی کلچر دی سخالتاں دکھینے ہیں چل دے پہ سے تھوڑا جا کنے کام آئی تے میں اگے اپنے پیارے جے سنگت اور پیارے جے ویوران کو بھی دکھاؤ ماحول دا بار دا کلچر کیسا ہے کل وی اساں باہر ٹریول اچ آسے تے اج ول ساکوں ٹریولنگ کرنی پے گی تے اے میرا تھوڑا یوٹیوب چینل سلیم کوکیل ہے آپ خود تے ویندے پئے ہیں تھوڑا جہا کم ہے سا کسے سائڈ ایریا دے نال آسو محبتاں کرے سو چل کے تاکوں ڈیکھے نے کیڑے کام دے چلدے پئے ہیں باقی ہوں جڑے رہو ساڈے نال تاکوں کرے سو محبتاں پیارے پیارے کمنٹ کرے تے تاکوں چل کے ماحول ڈیکھے نے سرائیکی سخاوت دا۔

یو ٹریول تھیندا پہ ماشاءاللہ کام اساں کر گیدا یا اپ تے واپس اساں آ گیا سے ماشاءاللہ اپنے مین تے مین روڈ دے نال ویندے پے ہیں تے بساں وی گزردیاں پئیں خیر خرید پہنچن جتھے وی پہنچنا انہاں نے تے اساں وی واپسی اپنے گھر توں ٹریول کریندے پے ہیں خیر خرید اساں وی پہنچوں تے باقی تساں ڈسایا پیارا جے کمنٹ کر کے تے اے سامنے پولیس چوکی ہائی پیارا جے کمنٹ کر کے ڈسایا تو کسا ڈا وی لاک کیسا لگیا اے دا خوبصورت جی ہاں گندم دی کٹائی تھی کے ڈیدے پے وے نا گندم دی کٹائی دی بریاں بدیاں ہوئی ہیں کافی لوگوں نے تے کڈا گی دی اے سامنے بھائی ہوری توڑی شوڑی سمبھلے دے پین گندم دی کٹائی تھئی ہوئی اے تے لوگوں نے گندم سنبھال وی گی دی اے ماشاءاللہ ساری سرائیکی سخاوت دا اے وی خوبصورت جے نظارہ اے۔ سورج غروب تھیندا پئے شام دا ٹائم ہے نا ویور سورج غروب تھیندا پی ہے تے اساں اپنا سرائیکی ماحول دا ولاگ بناندے ودے ہیں گلاب دے پتیاں آ گن گلاب دے پھول تے بڑے پیارے پیارے لگدے پین میں کہ اتھوں دا وی ایک سین گھن گھنوں تے گندم جڈے پے ساری سائڈاں تے کٹائی تھی گئی ہے تھریشران لگیاں ہوئی ہیں لوک آمد و رفت جاری ہے تے اساں اپنے سرائیکی ولاگ دے سرائیکی کلچر نال پروموٹ کریندے پئے ہیں باقی تہاکوں امید کریندے جو ساڈا ولاگ سرائیکی دا پسند آندا ہوسی سرائیکی نظارے خوبصورت جے ولیج لائف دے تے ایویں نال جڑے رہسوں محبتاں کریسوں آندے پیارے پیارے کمنٹ کر چھوڑے سبسکرائب کرنا تاں بھولے نہ کرو مہربانی ہوسی تہاڈی سبسکرائب کر چھوڑا کرو تے نیو جتنے وی سنگت ساڈی آندی ساکوں سبسکرائب ڈے چھوڑا کرو مہربانی ہوسی تہاکوں ہر آون آلی نوٹیفکیشن تہاکوں ملسی رہندی بیل آئیکن گھنٹی وی پریس کر چھوڑو اے وے بٹھا بٹھا جتھاں سلاں پکدیں جتھاں مکان بنڑدن اٹاں دے۔ اے او بٹھے سنگت تے باقی راؤ نال تے تاکوں چل کے ماحول ڈکھینے ہیں کانجے پیارا جے توڑ تاکہ
ویلکم ٹو بیک ویور ماشاءاللہ خیر خرید پہنچ جائیں صاحب دے کیبن تے واپسی کیونکہ ویور مچھری بہت زیادہ ہے مون تے نام آئل ٹائپ تھی گیا ہے تے باقی ماشاء اللہ اساں واپسی اپنے خیر خریت کیبن تے پہنچے ہیں اللہ پارو خیر تے باقی پیار محبت تساں فل کرے سو فل ٹریول دا ولاگ بنایا ہے اج تک محبت آسی ساڑے ولاگ تو تک پسند آسی ساڑا ولاگ تے اج دے ولاگ نال ساکو دیسو اجازتاں خوبصورت جے پاک ویلیج دے لائیو دے نظاریاں نال کوئی غلطی کوتائی دی معذرت کوئی خامی ہوئی تاں تاں وی معذرت تے دیسو محبتاں بھرا ساکو اللہ حافظ تے نیکسٹ ولاگ اے ملسو پیارے جے سرائیکی کلچر دی خوبصورتی نال ویلیج لائف دے نظاریاں نال کیونکہ ویور فول سارے کول سرائیکی پیارے پیارے نظارے ہونے بھائی ہوری بکری گدی ویندے تے اپنے گھر ویندے پن کیونکہ قربانی آندی ویندی نیڑے نیڑے تے قربانی دے جانور کم آسن اللہ پاک خیر تے باقی ٹریولنگ ولاگ تو کو پسند آسی سبسکرائب کرنا بھولنا نہیں بھرا سپیشل پرسن کو تے ایویں تاکو پیارے پیارے سرائیکی نظارے ڈکھے سوران دے یوٹیوب چینل سلیم کھوکھیا لوی ور مارو سبسکرائب اے ہے بکرا پیارا جیاں قربانی دے کام آسی تے ڈیسو اجازتاں اللہ حافظ